דאכט זיך כן. וואס איז? דיין ווייב? ניין, מ'דארף דאך האבן געזונטע נערוון, זי פארעט זיך מיט דיינע קינדער. זי פארעט זיך מיט דיינע קינדער, וויפיל האב איך זיך געזאגט פאר ענק. דאס קען מען נישט אויסהיילן. אז די נערוון קראכן, געסטו צוקראכט ווי גענט, דאס איז עס. דא איז עס כזרעי ראי' וכדאי, דו בלייבסט שטעקן מיט דעם. ניטאמאל א גט קענסטו געבן, ס'דארף ארומגיין צו צו הונדערט כוללים געלייט, און מאי היתר היתר מאי רבנן, מ'זאל אפשר, קען נישט. דאס איז מורא'דיגע מורא'דיגע, ס'איז נישט קיין דזשאוק. ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע צרה. פון וואס קומט עס? פון וואס זאל א פרוי קראכן די נערוון? ווייל מען שטרענגט איבער א פרוי. זיצט אינדערהיים, פארעט זיך מיט די קינדער, ענדליך די בעיבי שוין איינגעשלאפן, שטייט אויף די בעיבי. ענדליך די בעיבי שוין איינגעשלאפן, מ'געט די ברעכט די בעיבי. ענדליך די בעיבי שוין איינגעשלאפן, מ'דארף שוין דייפערן די בעיבי. אוי, יעצט שוין אהיימגעקומען די גרויסע בעיבי, די מאן איז שוין אהיימגעקומען. מ'דארף שוין יעצט, ביידע בעיבי שלאפן שוין, די גרויסע בעיבי בלאזט יעצט, כ'ווייס נאך, איך דארף נאך אויספיגערן, זי דארף אויספיגערן פארוואס די מאן בלאזט, און די מאן רעדט נישט.

און זי האט זיי פארנומען, און ערקאנדישן געב איר אויך נישט ווייל זיי קאסטן נאך פופציג דאלער א חודש, נאכדעם דארף איינקויפן קען מען דארף דארף איינציען די פאסיק ביי די עסן, ער זיין פאסיק ציעט ער נישט איין פארקערט ער מאכט פרישע לעכער, און ווייל אין בית מדרש איז דא יעדן טאג תיקון, ס'דא הערינג היינט איז א נייע וועלט פשעי'לע קריסטירער און בראדערשיץ יעדן טאג איז דא פרישע יארצייטן, ס'דא ברוך השם צו עסן, די ווייב זאל נישט האבן וואס צו עסן, מ'דארף מ'דארף אכטונג און מ'דארף אוועקלייגן געלט און ווייסט איך נישט וואס,

פתאום מיינע נערוון זענען מיר נישט ווערט א דאלער א טאג, לאז טאנצן, טאנץ, רייס, א קלוגע פרוי, טאנץ, וואס איך, איך זאל יעצט גיין ווערן צודרייט נאכאמאל, אראפ פון די קאוטש, אראפ פון די קאוטש, אראפ פון די קאוטש, כ'האב געזאגט אראפ פון די קאוטש, כ'האב געזאגט אראפ פון די קאוטש, און? און די קאוטש האלטן פאר נאך אפאר חדשים, א קאוטש דארף מען סיי ווי קויפן א נייע, כ'מיין יעדע זאך ווערט אויסגענוצט, אבער א אינגערמאן זאל זאגן פאר א ווייב גיב אכטונג אויף די עירקאנדישן, די עירקאנדישן ארבעט, זאל זאל די עירקאנדישן ארבעטן, אויף גיי רוק עס אראפ די מערסטע וואס איך קען, פארגין פאר דיין ווייב עירקאנדישן, זיי נישט קיין קמצן. און נאכדעם וואונדערט ער זיך פארוואס זיין ווייב לאזט אים נישט פארן אויף אומאן, ווייל דא פילט זי ווי זי קען זיך אנכאפן ביים גארג, דא פילט זי קען זיך אנכאפן ביים גארג, וואס וועסטו גיין זאגן, טאטע איך וויל אהיימקומען, מאן גייט נישט עירקאנדישן, נישט עירקאנדישן, געט עירקאנדישן, דו וועסט ארויפצו ארויפצו, מיר שוין די גאנצע חוזק, וועסט מ. אבער אומאן, מ'רעדט פון א נייע זאך אומאן, אה, אומאן טאקע, גיי אהיים פון איר, וואס דאס א, די חבר'טעס וועלן, די חבר'טעס וועלן מיטשטיין מיט דיר, אומאן, איך האב געזעהט מ'פארט אויף אומאן, ס'איז א געפערליכע זאך, נישט אומאן באדערט איר, זאג זאכן וואס זי שעמט זיך צו זאגן וואס עס באדערט איר.

ניין, זי זאל אנהייבן. ניין, זי הייבט נישט אן, הייב איך נישט אן. און זי טראכט אויך די זעלבע. איך פלען אנהייבן. סא לאמיר זאגן ער האט מיך ליב, איך וועל אים צוריק זאגן. און אזוי לעבט מען. און אז איך האב פונקט פארגעלערנט יעצט פאריגע וואך פאר די בחורים א מורא'דיגע גמרא. ס'איז געווען די צייטן פון, איך האב עס שוין פארציילט פון, איך פארצייל נאכאמאל מ'זאל זיך אויפפרישן מיט דעם. זעט אלעס זעט מען אין די גמרא, ס'שטייט אין די גמרא. ס'איז געווען א מענטש, דער געהייסן יפתח. ער איז נישט געווען קיין גרויסע תלמיד חכם, אבער ער איז געווען מנהיג הדור, ער האט געמאכט א נדר, אויב ער גייט געווינען די מלחמה מיט די גוים, ער קומט אהיים, די ערשטע זאך וואס וואקט אים ארויס פון זיין הויז, ברענגט ער א קרבן. אזוי רעדט מען, ס'הייסט די ערשטע זאך וואקט דיך ארויס, אפשר ס'וועט ארויסוואקסן א קעצל, א קעצל איז נישט כשר פאר קרבן, זאג, די ערשטע ציג, די ערשטע טשיקן, טשיקן אויך נישט, טשיקן איז נישט קיין קרבן, די ערשטע קעלבל, און נישט מער נישט ווייניגער האט געוואנען די מלחמה, און ווער ווייסט ווער ס'וואקט אים ארויס. זיין טאכטער קומט ארויס מיט א פויק, און זי, און זי, און זי פויקט, אה, אז טאטע האט געוואנען די מלחמה, האט ער אנגעפאנגען וויינען, אוי וויי וויי, דו האסט מיר אראפגעוואקט די ערשטע פון די הויז, דו גייסט, דו גייסט דיך שעכטן פאר די אייבערשטער, איך האב געמאכט א נדר, איך גיי שעכטן מיין טאכטער. פרעגט די, די, די פסוק, וואס איז דאס, הצוריה אין בגלעד? ס'איז דאך געווען דארט א, א דיין, מ'האט געקענט גיין מאטען נדר זיין, מ'האט געקענט גיין. האסט געלערנט דארט רשי און תוס' ברענגען אראפ ביידע די מעשה און ברויך פאר איין שם, פארוואס איז ער נישט געגאנגען צו פנחס? הער א מורא'דיגע תוספות, א מורא'דיגע רשי, א מדרש, גיל האט דא געזאגט, איך ווייס אז מ'קען מתיר נדר זיין, אבער פנחס ווייסט אז איך בין די גענעראל, זאל ער קומען צו מיר, ס'איז געווען א די גאנצע נייעס פון די גאנצע אידישע וועלט, יעדער האט גערעדט אין די נייעס, געהערט? מ'האט געוואנען די מלחמה אבער ער דארף ער דארף שעכטן זיין טאכטער וועגן די נדר, און איך וואס איך בין נישט מתיר נדר, איך האלט דער דיין דארף קומען צו אים. אים געגאנגען צום דיין זאגן דו ווייסט מען גייט שעכטן א מיידל. איך בין דיין, דיין זאל גיין צו א גענעראל עם הארץ? דער גענעראל זאל קומען צו מיר און מודה נדר זיין. זאגט ער אויס אז אינצווישן אים און איר, אינצווישן אים און אים, האט מען געהארגעט א קינד. צווישן ביידע גאווה, דאס גייט אן ביי יעדע אידישע הויז. דא א מאן איז דא א ווייב. און צווישן אים און איר גייען די קינדער נעבעך אוועק. פארוואס? אים פאסט נישט אויס, ער טראכט אזוי, זי הייבט אן, זי קומט מיט א חכמה, הערליכע הערליכע געבן גוטע ווערטער, און זי שטייט און ווארט, זי איז דאך גערעכט, א פרוי איז דאך א מקבל, א פרוי ווארט אז די מאן זאל איר געבן גוטע ווערטער, א פרוי ווארט די מאן זאל איר, די מאן זאל איר פרייליך מאכן, ס'איז א מצוה, א מאן האט חתונה, איש ובעלה משמחים, דארף מען פרייליך מאכן. און צווישן ביידע גאווה גייען שלאפן די קינדער, ווערן די קינדער אויפגעוואקסן אזוי אין א שטוב וואס איז נישט דא קיין אהבה אחווה שלום ורעות, וועגן דעם דארף א מענטש אכטונג געבן נישט צו זיין א קמצן.